Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya ashama harka fuune jechaa arraan tana eh, Faaxumaan maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu obboleettii tiyya qaalii fi gaarii jaalatamtu akkaan jaaladhu ta intala biyya tiyyaa taniin waggaa dheeraa barbaadu galatoomuu ka waliin nu fidee haala maraatummaadhaan isii darbanii eh, kun warra isii biratti hin argaman mee daawwattoota keenya nuu salaame. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa jirra jirtu jechaa gaa arra obboleettiin tiyya Qaaliin na bira dhiyaattee jirti intalti biyyaa intalti gartee dhaloota kiyyaa fi maalummaa tiyya na beeytu duraan gaa namni biyya tana keessa jiru waliin beekanii akka carraa walii dhufanii har'a gaa isiin tun eh, wajjuma biyyaa baane eh, jiruu taaribaa gaanii beeytanii addaan ufa facaaftee alhamdulillaahi ammallee walitti deebine hanga gaa isiin na biratti hin argamin kana Eegaa. maraatummaanis naa mul'atteeti eh, baalageenis naan ja'anii hattummaalleen ka narra dhufte Eh, Tanaafuu har'a mee Fa- Faaxumaa teenya tana- Maaliif akka jette Oromoon eh, kasin beekne sin madaalinni jette. Sa, Kasi beeku haa si arrabsu jette. Sa. Kasin beekne sin arrabsin jette. Dhugaadha. Eh, Daawwattoota keenya gaa hedduu takka ani isiin tun garaa na nyaatte viidiyoo isii hedduu takka ilaaluun ture bakka itti isiin summii dhuydee fi waan garaagaraa cufa keessa dabartee turte eh, hedduu takkaan barbaada jala fudhadhee abbaan keenya balloon haa galatoomu hedduu takka balloon naafi isii tana akkana wali nu dheesee wali nu fidee wali nu hirkisee nu tokkoomsuu kana hedduu takkaan isa galatoomfadha. Asumaanuu abbaa keenya ballo hedduu takka galatoomiin siin jaa galanni kee nurraan dhumuu galata kee baafanneetti illee hin finnu inshaallah ilmi namaa galata galcheen fixu galata kana maa deebisu rabbi qofa. saniifu obboleetii tiyya qaalii birattiin argamaa yeroo hunda gurbaa isii akkas godhee qabeenya isii dammareesi qabeenya namaa kaa- i- namni isii amanuudhaan yookaan bira kaayyatellee isii dammaree dahaaba isii akka qabdutti dammaree kanallee isii wajjiniin tokkoomeetiin eh, anaaf isiin harka ol qabannee akka namaa takkaatti eh, gurbaa kanallee suuta suutaan ifi dhiyeessinee Akkasii naaf isin gaa kalaas ammaan tana walitti tokkoomnee jirra. Eh, Haaluma kanaan eh, atti nasitti wayii wanni garagaraa wanni si mudate jira. Laa wanni takka tana mudatti hin jirtu alhamdulillaahi. Mm. Jaluma deemuu fi gaamma waan kana akkaatuma gartee itti miila fuune Mm. isa kana barbaannu Mm. itti gaa karoora godhachu jirra. Sa- Balloon faanillee nama jalatti godhanii kakkaa maqaayii kana kakka balloo kana nama jala godhaniiti. Mm. barbaadatte Barbaadu eh, jiran. eh, kophee kaayyatanii gaa haa galatoomanii ilmaan oromoo baga jiraatanii Sa. barbaadu jiran namni namatti hin taphannees hin jiru namni waa nama hin goonees hin jiru akka carraa ta'e egaa waa mudadhe har'a nama cinaas dhaabbachu jiranii Dhugaa. eh, haa galatoomanii hin jaanii. Eh, Isaan hedduu kana. takka da- hedduu takka daawwattoonni fayyallee namaa hedduu takka viidiyoo tana hordofee micoo tana wallaahi akkaan hedduu takka rakkattee jirti eh, biratti arkamii itti dhiyaadhuu dhugaan gurbaa sanillee dhiyeessi naan janillee ni jira dhuga gaa akkuma teettetti dhiirtii lolaan namaaf hin dhufteetti atu Sa. gurbaa kana amma haala sossobaatiin haaluma inni itti nagarree qabeenya kana deebisu osoo qabeenya kana ittiin taphanne cinaa takka illee yoo nyaatee akka cinaa takka deebisu Sa. haala isatti sossobnee isa ittiif harka deebisnu kana yaadu jirra Suutuma gaa sossobaan silaa eh, lolaan hin taatu gaa'ii eh, Hin taatu, hin taatu, hin taatu. yookaan eh, Amma misaaliif yoo ni lolleenne dhugaadha Oromoon tiyyan haa galatoomtu dhibbaan na cinaa jira. Eh, Meeqaan natti aanaa meeqaatu itoo anaatu baasaan mee eessattiin harkee isa kana fidaan akkam haa sii godhuu jedhanii yaa furmaate mee akkam haa sii sii godhuu eh, gurbaa kana ka qabeenya kee kana guuree naan jedhaniiti na jala jiran eh, hordoftoonni kiyya haa galatoomanii har'a gaa tahee Yoo humna saniin ni barbaanna jee dhuga ni barbaanna namni humnaan deemuu fi nama suuta deemu kamtu irra dadhaba hogguu laalta. Eh, Namni humnaan deemurra ka tooftaan deemuutiitu irra bareeda. Irra bareeda.
Eh, Ammaas dhuga. ka humnaan deemu saniitiitu Mm. eh, irra dadhaba dafee warra suuta deemu kanarra. Sah, dhuga. Kullaa suutuma deemaati hafuuraas fudhachaa. Suuta deemu jira beeki. If- Hafuura hurtu hin jiru. Ka fiigu sana Ni dafee dafee. waan dafee deemuuf dafee dadhaba. Ka suuta deemu kana bira kuta. Tanaafuu eega inni jaalalaan na as bahe ani akkiniin godhuu qabu amma wal taanee faaxumaa teenya
amma naa fi ati akka dhalaatitti wal taanee obboleeyyanii odoo gartee dhiirti tunuu gartee ummannummaan Oromoo kunuu kan nu dararamanii nu cinqachuu jiran kunuu itti gatteenye yaada ka tokko ifii teenya uummanne akkamitti hurreen if- ifiratti harka deebisuu malaa telefoonaan itti dawwala siin jaaladhaa Qabeenyi kiyyumaa fi keetii. Sa. As bahii Ittiin dubbadhu. ittiin taphatini qabeenya Eh, kanallee. Ittiin taphatini Eh.
wahiin nu idduu mul'achuu malaa. Sa. Ha? Waan kana gaa waan safaataa hin taane nu sana maayoo irraa kannine eh, nusni keenya numaa fafa gaafuma wal bira dhufnee eh, haadha manaatis sii tahee eh, abbaa manaatis naa taate qabeenya kana ittiin bashannannaa Hanga gaa umrii rabbii jirtu tuma bashannanii beeki waan dalagatan takka tatuma itti haajaa baanii itti wanni godhan tana tuma bashannanna jechuu. Sa. Je'ee yoon isa kana telefoonaan dawwalee bakka naa godhii amma na nama nuun beektaa musalsala narra dalagu jirti faanaan jaa Dhuga, amma dhuga. eegaleeti Eh, eh. musalsala narra dalagu jirti jaa. Eh, Filima narra daleedi malee eh, natti taphachuu deemti waan Eh? duuquu mi- qi- qiimii kaasa. Kaasu jira kaasu jira.
Eh. Ammaa salbaatee siin jaaladha naan jettee hii isiin Akkamiin na jaalachuu dandeessii guyyaan siin fuudhaa jeen itti dhaga sanuu na ariite har'a sababnummaan dhaabbattee siin fuudha naan jechi jirtu turuu tamii naan shi jira. Har'a gaa maaliin jaalannilee ee siin jaaladhaa akkamiin na amanuu dandeessaan jaangaa. Waan itti am- na amanuu dandeessu san siifin godhaati natti himadhu. Ee hanga namni hin Eh, jiru.
ani jaalalatee kalaas Qabeenya kanallee amma maal Siitiitu dura natti hin himatinii qabeenyuma kanaahu manaayis baase isiis tusii keessa kaayee barbaadamu jirta odoo amma hanga amma duraa gaafumaan ciisee summii dhuge sanu yaa furmaateen akkanaa siin jaalachu jira jaallateetii tana hundaa'u namattis nageessee saahiba kiyyallee irraanfadhe karaa kee garagaloo jira sittiin hin baafatin sita jarjartee na dura na sirritti jaalala baafattee ateetu sina irraan faccise wani inni inte qabeenya kee fuudhallee hin taana karaa kiyya ni deebita moo hin deebitu jettee maan hin gaafatini arragaa qaama guutuu sii qaba namni na cinaa dhaabbate sanillee liqii narraan qabani natti hin kannanne kanaafuu gaa mm, atummaan na dhiyaadhuutu sii dheesse waa hunda naasaa'in atummaan gama keetiin na dhiyaadhu akka nama tokkootitti Yoo namallee sodaattee naaffi dura nama lafatti oltee muka hojji kora jedhani. Dhugaadha. Wal taane hogisii wal taane booda sirraayii yaada kee furadhee atis yaada kiyya kanaa ta'u kasii ta'uu fi siin taane irraa murattee naa himtaa kanaafuu gaana dhiyaadhu jee yoon dhiyeesse malee amma akka jee deddeemu jiru kanatti odoo maraatee natti hin dhiyaatu ni beekta. Ee haala kanaan dhugaadha hin dhiyaatu gaa ni beena dhiirti kaa beekii guutta akka nama Soba jaalattee feeti dhiirti ni. ee, nama jaalattee yookaan jaalaltii bakka hamtuudhaan wal geessee ammas mufiin dhufte haala akka meessaa kana namattu hin dhiyaattu beeki. Sir. Isa amma haalli itti fitti dhiyeessan ni beekta. Soba. Ha- Haala sobaatii fi kofla, tapha, Ma- gammachuu. maali- Maaliin godhamma?
Maaliif?
Bakkaan itti nama yaamu san karoora kiyya. Mm. Inshaallah. Qopheessee, tasgabbeessee, yaada kiyya wal qixxeeffadhee. eh, Akka nama rarraasee hambisee gartee Mm. akkasitti isaa wajji yeroo san gizeen akkasitti shaafaa jiru san

Dhuga. Hogguu ati mana ol seentee arra qabbana takkaa dhufe hurreen guutte jettee gizee itti gabbaate kutte. Kutte. Akkas faa nama gooti hurree maqaa inni baafate kana laalime. Gaffageenya mee daawwattoota laal gaffageenya laalaa mee daa- maqaa maqaa isa Maqaa kana. kanaa fi hurreen inni ja'amu kun waan kanarra walitti deema. Itti yaaduu qabda sammuu tee tana. Hin gurgurin, hin bitin, Akka nama gartee yaada rafee rafee rafee hogguu hirriiba irraa qabu kaate laal nama hirriiba bareedaa keessaa kee tokko gartee ka manaamni ittiin dhufin ka busur- bursuusni baana sanis ittiin dhufin ka Eh. hogguu hirriibaa kee barqaamni kee kun qulqulluu lafarraa ol ka'a Dhugaa. bareedaa Eh. kanaafuu isa akkas godhaniituma Eh. qaban. Malee yoo shifshifni roobaa keessatti shifshife dachiin oduma irra jettu nama mucaachuu eegalti. Dhuga. Kanaafuu Kanaafuu maqaan isa inni sodaa- baafatee maqaa ajaa'ibaati Ajaa'iba. egaa daawwattoota. Eh, Hurree duraan qaxxii tumnee fiitii yookaan dirqamaan yookaan humnaan haala ja'amuun eh, ani takkittiin nuun gayaaf jeetiin if dhaade maaliif kan ta'e ni beektaa? Eh, Dhiirti tun dhaadannaa yookaan eh, shari'aa keessatti illee ni jirti dhalaan dhiiraan dhaadachuun tun gaa waan hin jirre dhiirtii yeroo dhalaan yookaan karaa humnaatiin deemte rabbiin humna dabalaaf jan maaliif waan kana ta'eef anillee xiqqoo booda deebi'ee akkamiin godhuu qabanii beekta obboleettiitti yoo wajjiniin soba karaa tooftaatiin tooftaa fi karaa ayiliitiin yoo ittiin deemne malee Ammoo dirqiidhaan akkana humnaan isaa akka namatti itti aanaan tun yoo humnaan yaane qabeenyuma keenya kana dhabna. Ni nyaata ni nyaata. Gosa Qabeenya kana amma amma barnee hin nyaanne hin nyaanne ani maallaqa sii qabiin godhaa jaalala siitiin barbaadaa ji'a ol qoqqobu jiraame. eh, Amma maallaqa sanillee yoo nusa nyaate inuu inuumma hin nyaatu maaliif waan si hedduu takka si jaalatuuf hin nyaatu maallaqa haa jennu.

Ogguu inni na harka dhiyaate. Ani Inni teetumaa- hamoo waanumaan hin Ani eegalamne. teetumaa Eh, hayya. nama biroo dhiira biroo ijaan hin laal- hin laalu. Slice birrii Ansi qaba. malee namnummaan fedhee hin laalu. Akkamiin na laalanii Eh. odoo baraatan arraas boruus daawwattoota keenya akkumaan isiniin jetti na quba qabaadhaa hurree waan hin qabee kanatti harka deebisuun jaalalaan onneen akkana banaaf. akkana odoon ta'in akkana namaa qaba akkanaan banaaf. Saniifuu hurree akkasi gaa kun haala kanaan kan deebisnu akkuma isin jenne daawwattoota keenya gaa hedduu takka isinitti illee dhiyaanne dirqama qabeenya si fiidoo tana maaliif finne isinii maarree har'aan tana obboleettii teessan bira dhayxee itti dhiyaattee akka gurbaa sanii wajjin hin tattaafannaa wajjin hin gootu jettanii turtan komentii naa barreessitanii warri turtanii. Warra keessaan naaf barreesseefin viidiyoo mara hedduu takka maasis micoo san bira dhaabbadhu hedduu takka qabeenya sii akka malee godhee gurbaan san haala hin taane irra dalagee janiitti hedduu takka keessaan natti dhufanii daawwattoonni keenya hedduu takka galatoomanii obboleettii tiyyaa arrallee borullee biraan dhaabbadha je'eetiin jira. Tanaafuu isinitti hin dheeraadhu asumaanu daawwattoota kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu hanga viidiyoo nagayaatiin viidiyoo karaa viidiyoo karaa nagayaatiin dhufee gurbaa kanallee ka qabeenya deebisu rabbi haa godhu du'aayii godhaa fi isinin jaa salaamtaa geggeessa Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maan isiniin jetti na jajjabeessaa galatoomaa warreen maduras na jajjabeessu jirtanii ka ammallee na jajjabeessu jirtanii nageetti hanga viidiyoo nagayaatiin gammachuu walitti deebinu.